Lḥurya ay ttwafen di ddunit acḥal d abrid tettawi ɣer taxsart. Acu ara yenfɛen i bunadem ad yerbeḥ ddunit irkul ma truḥ-as terwiḥt-is. Asagi ad nsel acu yeḍran i wid yeqleben lḥurya n ddunit zik di lebda n ddunit. Deg wawal n Ṛebbi, di taktart n laṣel n ddunit, tasuret setta, neqqar imeslayen-agi, Mi bdan irgazen ṭuqqten ɣef wudem n lqaɛa, lulent ɣur-sent tiḥdayin. Arraw n Ṛebbi ẓran, cebḥent tiḥdayin n yirgazen, uɣen tilawin gar tid akk i xtaren. Dɣa yenna-yasen Sidi Ṛebbi, Ṛuḥ-iw ur ittnamar ara dayem d urgaz, imi netta d aksum kan. Ussan-is ad ilin meyya u ɛecrin iseggasen. Tizemman-nni lant leɣwal ɣef lqaɛa. Beɛɛed mi d-usan warraw n Rebbi ɣer teḥdayin n yirgazen, urwen-ten, urwent-asen arrac. Wigi d wid izemren, ilan s izemman amezwaru d yirgazen imechhuren. Iẓra Sidi Rebbi ccumbunal meqqur, Ixemmim-d deg wul-is d tmerlen n kullas ala ɣer ccer. Yendem Sidi Ṛebbi imi yuqem argaz ɣef lqaɛa, iḥazen deg wul-is. Yenna Sidi Ṛebbi, Ad t-snegreɣ ɣef wudem lqaɛa argaz-nni i xelqeɣ. Ad snegreɣ seg urgaz alma d lmal d izerman la akked leḍyur igenni, alaxaṭer nedmeɣ mi ten-uqmeɣ. Lameɛna yufa Nuḥ ssmaḥ ɣer Ṛebbi. ad tader ya Nuḥ. Nuḥ d argaz aḥeqqi, d bab n ttwab gar irgazen n zemman-is. Nuḥ idda d Ṛebbi. Nuḥ iǧǧa tlata warraw-is, Sem, Ḥam d Yafet. Lqaɛa tfessed zzat Ṛebbi, lqaɛa teččur d aɣsab. Ṛebbi iẓra lqaɛa atta tfessed, imi kul aksum ifessed abrid-is ɣef lqaɛa. Ɣayenna-yas Ṛebbi i Nuḥ, Iwweḍ-d zdat-i-ya lefkak mkul aksum, imi ččuren lqaɛa d axessab. Ad ten-snegreɣ nutni al d lqaɛa. Xdem i yiman-ik ṣṣfina, sut lɣar, ad txedmeḍ tixxamin di ṣṣfina-nni, ad tt-selɣeḍ s zzeft zdaxel d beṛṛa. Ata wamek ad txedmeḍ, Tuɣzi n ssfina-nni ad tili tent mya iɣallen, taḥri-ines xemsin iɣallen, lɛali-ines tlatin iɣallen. Ad teǧǧeḍ amruj i ssfina-nni ad yili iɣil gar-as d ssqef. Ad tuqmeḍ tawwurt n ssfina ɣef idis-is. Ad tebnuḍ lɛali amezwaru, lɛali wis sin d lɛali wis tlata. Nekkini qrib ad awiɣ ṭṭufan. Anfal n waman ɣef lqaɛa ara yessengren s ddaw igenwen mkul aksum deg yellan nnefs n tudert. Irkul ayen yellan ɣef lqaɛa ad immet. Lameɛna ad tebteɣ yid-k ccarika-inu. Ad tkecmeḍ ɣer ṣṣfina kečč d warraw-ik, tameṭṭut-ik, lawk d tilawin n warraw-ik yid-k. Seg wayen akk i ddren si mkul aksum, ad teskecmeḍ areṣṣfi-na, sin, si mkul ṣṣenf i wakken ara ten-tjemɛeḍ yid-k, ddren. Ad yili deg karden ta. Si mkul ṣṣenf leḍyur, si mkul ṣṣenf lmal, si mkul ṣṣenf wayen ileḥḥun ɣef tɛebbuḍt, ad k-id-asen sin, sin si mkul ṣṣenf i wakken ara ten-tjemɛeḍ, ddren. Keččini, rfed seg wayen akk i ttmaččan, Jmeɛ-it d lɛewla ɣur-k, ad ilig d lqewt-ik d win-nsen. Akka i yexdem Nuḥ, yexdem akk akken i s-yumer Ṛebbi. Yenna-yas Sidi Ṛebbi i Nuḥ, Kcem ɣer ṣṣfina, kečč d uxxam-ik akk, alaxaṭer ẓriɣ-k d aḥeqqi zdat yiger self-agi. Si mkul leḥwayec yeṣṣfan ad tawiḍ yid-k sebɛa tyuggiwin Dekker d nfa ines, s mkul leḥwayeč ur neṣṣef ara ad tawiḍ sin, dekker d nfa ines. Diɣen si leḍyur igenni ad tawiḍ sebɛa tyugiwin, dekker d nfa iwakken ara jemɛeḍ lǧens nsen idder ɣef wudem n ddunit irkul. Lxaṭer mazal sebɛa wussan, ad bruɣ i lehwa ɣef lqaɛa rebɛin n wussan d rebɛin n wuḍan, Ad mḥuɣ ɣef wudem lqaɛ lxuluq irkul nni i xelqeɣ. Nuḥ ixxedem akk akken i t-iwmer Ssid Ṛebbi. Di lweqt n Sidna Nuḥ, ḥaca d netta i yetebɛen lumuṛ Ṛebbi. Akkagen i medden akk ilan ɣef wudem lqaɛ, tebɛen lḥuriya n ddunit. Mkul yiwen ixdem lebɣi-ines armi yendem Ṛebbi imi ixleq bunadem. Ccum izad ɣef wudem lqaɛ. Lḥuriya-nni isaweḍ, isaweḍ medden i t-yetebɛan ɣer nnger. Rebbi inna-d deg wawal-is, ur ttḥammilet ara ddunit, ula d leḥwayeǧ yellan di ddunit. Ma iḥemmel walbaɛḍ ddunit, lmaḥib n Rebbi ur telli ara deg-s. Imi ayen akk yellan di ddunit, ccehwa n tnefsit, ccehwa n wallen, zzux n temɛict, ur d-yekki ara seg Rebbi, lameɛna yekka-d seg ddunit. Ddunit tettɛedday, ula d ccehwa-s, lameɛna win ixedmen lebɣi n Ṛebbi, am Sidna Nuḥ, izdeɣ i dayem. Nuḥ ixdem akk akken i t-yumeṛ Sidi Ṛebbi. Mi yella ṭṭufan, yeɛni mi teɣreq ddunit s waman, Nuḥ di leɛmer-is d tmeyaw iseggasen. Nuḥ ikeččem ɣer ssfina netta d warraw-is, tmeṭṭut-is la akked tilawin n warraw-is i wakken ara menɛen seg waman i d-ineflen. Si leḥwayec yeṣfan d wid ur neṣfa ara, si leḍyur d wayen akk ileḥḥun ɣef tɛebbuḍt, kecmen ɣer ssfina n Nuḥ sin sin, d kker d nnta, akken i umer Rebbi Nuḥ. Mi ɛeddan sebɛa wussan-nni, rran waman n ṭṭufan ɣef lqaɛa. Aseggas wis setta n meyya di leɛmer n Nuḥ, ayyur wis sin, ass sbeɛṭac n wayyur, ass-nni zeggen-t irkul tiliwa uderbuz ameqqran llin-t lsdud igenwen. Dɣa twet lehwa ɣef lqaɛa rebɛin n wussan d rebɛin n wuḍan. Ass-nni, Nuḥ yekcem ɣer ṣṣfina, netta d Sam d Ḥam d Yafet, arraw n Nuḥ, tameṭṭut n Nuḥ d akked tlata tilawin n warraw-is yid-sen. Nutni, luḥuc mkul ṣṣenf, lmal mkul ṣṣenf, izerman mkul ṣṣenf ileḥḥun ɣef tɛebbuḍt, leḍyur mkul ṣṣenf, leḍyur akk imecṭuḥen, ayen akk yesɛan afriwen. Ad kecmen ɣer ṣṣfina, ɣer Nuḥ, sin sin, si mkul aksum, dagi llan nefs n tudert. Ad kecmen deg kar d nta mkul aksum, akken yumer Ssid Ṛebbi i Nuḥ, dɣa Ssid Ṛebbi isekkur tawwurt fell-as. Ila ṭṭufan ɣef lqaɛa ṛebɛin n wussan. Ketren waman armi refden ṣṣfina, dɣa tuli sennig lqaɛa. Ketren waman nezzeh ɣef lqaɛa, dɣa tufrar ṣṣfina ɣef aman. Ketren waman aṭas armi ɣummen akk idurar ɛlayen ilan sdaw igenwen. Ulin waman xemseṭṭac iɣallen sennig idurar ittwaɣummen. Immut kra n wayen yettembwilen ɣef lqaɛa am leḍyur, am lmal, luḥuc, d wayen akk ileḥḥun ɣef tɛebbuḍt d medden akk. Kra n wayen deg yellan nnef s tudert di tifrawin tenzart-is, kra n wayen ilan ɣef lqaɛa taquṛant immut.

Uqbel aɣraq n ddunit, medden ttetten, ssen, jewjen, sakken i zzwaj. Yeɛni tebɛen ccehwat-nsen armi d asmi i yekcem Nuḥ zdaxel ssfina, ur drin ara s lexbar armi d asmi d-yewweḍ uɣraq i yewwiten irkul. Mi qqaren medden lehna u lɛafya, imiren deg taswiɛt a ten-thezz texsart. Ataya lxar n win yettqelliben lḥuriya n ddunit. Acu ara yenfɛen i bunadem ad yerbeḥ ddunit irkul ma truḥ-as terwiḥt-is? A Sidna Nuḥ d at uxxam-is ttagaden Rebbi, ttqelliben lḥuriya n laxxart, uɣen awal Rebbi, kecmen ɣer leslak i sen-ihegga Rebbi. Sinna Ɛisa yenna-d, Nekkini d tagurt, ma yekcem walbaɛḍ deg-i, ad ittuslek. Ulac leslek ɣer ula yiwen nniḍen, imi ur yelli ara di ddunit-a yiwen isem nniḍen i d-ittunefken gar medden, yis i ɣ-issefken ad nettuslek. Tameddit-agi, i wid iḥessisen, anwa d lḥuriya i tettqellibem? Lḥuriya n ddunit, yessawḍen ɣer txessart, neɣ lḥuriya n Rebbi, yettaken lɛafu n ddnub d tudert n dayem? Lḥuriya-agi yettwaf deg Sidna Ɛisa i d-inan nekkini d tagurt, ma yekcem walbaɛḍ deg-i ad ittuslek, ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen imi d Ṛebbi i t-inan. Ma yerra-yawen Mmi-s Ṛebbi d iḥerriyen, ad tilim d iḥerriyen n tidet.

Llant wid i itettun ad aɣ-ceggɛemen adras-nwen. Ma ur tqeblem ara aǧaweb sɣur-neɣ, atta ya ssebba, ur tceggɛem ara ladras. Ma yella aǧaweb-nneɣ iɛeṭṭel cwiya, ṣebret deg leɛnaya-wen, ṭṭuqten tibratin. Ur nestufa ara ad nekteb kull ass. Ncala iɛjeb-awen ṣṣut Lḥuriya. Meḥsub imeslayen merra i nettɛawad llan deg Wawal n Rebbi. Awal yeddren, izemren, d awal yettmeyyizen i wulawen-nneɣ. Ula yiwen lexleq ur ifir zdat Ṛebbi. Atan awal-agi iqedɛa alma d lefraq n terwiḥt d ṛṛuḥ. Ma yeɛjeb-awen nnuba-agi, ktbet aɣ i ladres-agi, Boîte postale 570 Malaga, Espagne, neɣ s teqbaylit Tabwaḍt n tibṛatin 570 Malaga, Spanya. Ceyyɛet-aɣ ladres-nwen, dɣa ad ken-nceyyɛ kra n tektabt s taqbaylit neɣ s taɛrabt neɣ s tefransist. Ḥassiset mkul ssebt ɣef lweqt-agi, i Sut Lḥuriya s taqbaylit. Ad ken-ibarek Rebbi.